Әгъзубилляһи минәшшәйтани рәҗим, бисмилләһи рахмани рахим Әссәләмәгәләйкүм кадерле имандашлар, газиз якташлар, хөрмәтле телевизор караучылар! Без сезне янәдән Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез һәм сезгә үзебез күптән түгел генә дөньяга чыгарган сәхифәләребезне тәкъдим итәбез. Белүегезчә, унтугызынчы октябрьдә бар дөнья буенча сибелгән татарлар өчен, чит җирләрдә яшәгән татарлар өчен дә барысына бергә татарча, ана телендә диктант язу акциясе уздырылды. Һәм монда бик күп илләрнең татарлары катнаша алды. Кем татар телен сөя, Ярата, кем шушы ана телен сагынып, саргаеп, сагышланып яши, барысы да катнаша алды. Бу диктантта катнашу ирекле булды, кем теләсә, шул шушы милли бәйрәмгә килеп, татарча диктант язды, үзенең белемен, гыйлемен тикшереп карый алды. Безнең Уфа шәһәребездә дә татарча диктант язу өч җирлектә оештырылды. Әлеге акция татарча дөрес язуга, татар әдәби телен үстерүгә, үзеңнең гыйлемеңне тикшереп карауга юнәлтелгән иде. Күңелле милли бәйрәм төсендәге бу чара Башкортстан Лайфстайл үзәгендә узды. Спонсорлык ярдәме белән күренекле меценат Артур Хаҗигалиев чыкты. Татарча диктант язу бәйрәме милли җыр бию белән үрелеп барды. Чарада Татарстан Республикасы вице-премьеры Бөтендөнья татарлары конгрессы рәисе Васил Шәйхразиев һәм Башкортстан Республикасы вице-премьеры Борис Беляев та катнашты. Татарча диктант дигәндә, шарттан да бөтен өлкәләр, бөтен илләр буенча үзебезнең татар активлары, иҗтимагый үзәкләр аша менә шушындый диктант әдәби язуларны оештырып, үзебезнең милләттәшләргә рух бирәбез. Аларга үзләре булган татар телләрен, милләтлекләрен бөтен дөньяга күрсәтәбез. Шул ук вакытта диктант дигәндә битеннән урамда язмыйсың. Аны барып парта арасына, өстәл арасына кереп утырасың һәм, минем уйлавымча, апалар да, абыйлар да, урта яшьләр дә һәрвакытта да шул вакытта үзләрен фикерләре буенча мәктәп елларына кире алып кайталар. Менә мин бүген яза алмадым инде, чөнки бу күчеп йөрүләр буенча Ләкин менә утырган милләттәшләргә карап, үзем дә яшь чакларыма, бала елларына, укучы елларына әйләнеп кайттым. Хактан да безнең өчен татар теле, татар әдәбияты иң зур фәннәрнең берсе иде. Шуңа күрә бигләрем бик әйбәт, яза белә идем, сөйләшә белә идем, укый белә идем. Шуңа күрә аны бүген дә алып бара алам. Шуңа күрә рәхмәт безнең укытучыларыбызга. Шушы вакытта үз вакытында тырышып без укытканнар өчен, ләкин бүген менә бу татар диктанты икенче мәгънә алар. Хактан да без әйтәбез инде, менә татар халкы дөнья күләмендә 8 миллионлап татар халкы йөри. Без һәрбер вакытта да очрашып татарча сөйләшергә телибез, фикер йөртергә телибез, укырга телибез, язарга телибез. Диктант менә ул бөтен әйберләрне бергә эшләргә мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта без монда билге өстеннән чабып йөрмибез. Сыйфат әле соңгарак үсәргә тиеш. Ә шул ук вакытта без инде бик матур язган, татар кешеләренә рәхмәт әйтеп, сертификатлар бирәбез, бөтен нәрсә, рәхмәтләрне белдерәбез. Ә шул ук вакытта бездә бүген күңел, күңел дәртлеге. Үзеңнең татар халкың итеп сизеп, менә шушы диктантка килеп, партасына утырып, каләм алып язуым безнең өчен дә кайбер кешегә бүген даже бу батырлык та дип әйтергә була. Бөек шагыйребез Мостай Кәримнең тууына 100 ел тулган көннәрдә оештырылган диктант, әлбәттә, аның әсәреннән алынган иде. Безнең өйнең яме повестеннән өзек татарча диктант язучыларның каләмен тибрәтү үзе бер сөенечле вакыйга Түгелме соң? Без һәрвакытта да әйтәбез, ике республика бер халык дип. Хактан да Мостай ага безнең татар язучылары белән бергә Советлар Союзы тарихында яңа Рәсәй тарихында зур өлеш керткән шәхес. Аннары бит тагын бер әйбер бар, аны онытырга ярамый. Мостай ага Бөек Ватан сугышы вакытында Ә яраны алгачтан ул корреспондент булып э, күп кенә газетләрдә яза башлый. Ә ул э, безнең Бөек Ватан сугышы вакытында 16 гәҗит татарча чыккан. Шуңа күрә Мостай Кәримнең язулары барсы да булган татарча. Шуңа күрә без э, башкорт, э, татар дигәндә э, күп әйберләрне бергә эшли беләбез. Шуңа күрә әгәр дә син инде татарча язасың икән, татарча фикер йөртәсең, э, татарча э, әйтәсең, мәгънәлисең, шуңа күрә Без бер вакытта да бүлмәдек, татармы, башкортмы. Шул вакытта менә быел Фатих Каримгә безнең 110 ел булды. Әйт авылында бик матур итеп музей ачып, барыбыз да бергә килеп, шуңа шатландык. Шуңа күрә менә бу безнең туганнар, күршеләр, башкорт халкының быел 110 еллыгы булуы республика күләмендә, шушы елның Мостай Каримның 100 еллыгы булуы һәм шул вакытта шундый зур дәрәҗәдә аны зурлап үткәрү, бу татар халкы өчен дә, Иң беренче башкорт өстендә хактан да зур мәгънәле, бу безнең тарихыбыз, бу безнең өметебез. Әгәр дә менә шулай эшли алсак, безнең һәрвакытта да иртәгә өметебез булачак. Гадәттә мондый чара ул уку йортларында үтә иде, ә шул вакытта халыкның, кешенең бит ул мәктәп еллары да истә кала. Кемдер бәлки диктантны икелегә язгандыр, өчлегә, төрле хәлләр була һәм мәктәп, нәкъ шушы уку йорты биналары бераз куркыта дип тә әйтсәң була. Ә менә бүген Лайфстайл үзәге ул бөтенләй башка җир, креатив, яңа төрле заманча әйтик. Шуңа күрә бирегә дә шундый кызыклы кешеләр җыелган, алар арасында җәмгыятьчеләр дә бар, журналистлар да бар э, студентлар да килгән һәм иң шатландырганы балалар бар э, татар телен бәлки алар белеп тә бетмиләрдер яза да белмиләрдер әмма ләкин аларга кызык алар милли кием кигәннәр алар ниндидер сораулар бирәләр күзләре яна димәк милләтебезнең киләчәге бар бик күңелле Булды бүген, чөнки күптән инде татар телендә текстлар язган юк иде. Башта куркытып торган иде, ничегрәк килеп чыгыр икән дип. Әмма яза башлагач, куллар хәтерли икән. Татарча язу онытылмаган. Шуңа күрә бу акцияләрне оештыручыларга зур рәхмәт белдерәсе килә. Мондый акцияләрне ешрак һәм күбрәк үткәреп торсыннар иде. Мин татар авылында үскәч, миңа бик кыен булмады. Миңа э, тек җиңел генә күк булды. Э, бу күләм бүгенге бүгенә бу чара инде бик э, яхшы менә татарларның менә миллион телен тергезү буенча бик кирәк әйбер. Менә барысы да килгән бит инде эшләрен ташлап, яшьләр менә күп бар безнең арада. Бик әйбәт күренеш бу минемчә. Чынында бу бүгенге диктант чарасы бик матур узды. Э, бик матур үзде, бик күп таныш кешеләрне күрү, дусларны, э, бергә укыган кешеләрне элек күрү бәхетенә ирештем. Э, Мостай Кәримнең безнең өйнең яме дигән әсәреннән текстны язу, аның туган көнендә бүген 100 ел бәйрәм итү көнендә Бик дөрес дип уйлыйм. Безнең э, безнең Башкортстан, Татарстан халкы э, һәм дә инде бөтен дөньяда яшәгән башкорт татар халкы һәр вакыт дус яшәсен. Без үзебезнең телне, мәдәниятне, әдәбиятны онытмыйк һәм дә мондый татар башкорт диктантларында җыелып һәр вакыт инде э, бергәләп, менә шулай дус, э, бергә булып Мәдәниятне, әдәбиятны алга алып барыйк, киләчәк буынга тапшырыйк. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең хәзер сезгә тәкъдим итәсе сәхифәбез безнең иҗат коллективының бер энҗесе, горурлыгыдыр. Ул Дөнья Коръән Кәрим укый дип атала. Бу сәхифә Мөхәммәт Галләм һәм Илдар Еникеевның чиксез тырышлыгы, зур таланты белән дөньяга барлыкка китерелде һәм шушы фильмда ясауда катнашкан Ихлас мәчетенең дусларына чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез һәм шушы фильмны күрсәтеп,

Берсенә берсе ярдәм итешсәләр дә, Коръәнгә охшаш башка китап майданга китерә алачак түгел, диген. Дөнья Коръәнсез яши алмас. Чөнки Коръәннең инүен бу җиһан 5 миллиард еллар чамасында көтте.

Күкләрдә һәм җирләрдә булган барысы да Аллаһны зикер итәләр. Дөньяда Коръән укылгач, караңгылык таралды, җансызлар терелде, йолдызлар нурланды. Ул көннән башлап бу көнгә кадәр дөнья тын да алмыйча аны тыңлаганнарга Коръәнне укый.

Дөнья атмосферасы Коръәннең миллиардларча баскысын табигатьнең йөзендә ясый. Һич арымыйча, йөз еллар дәвамында өзлексез Коръән укучысы бардыр бу дөньяның. Аны тыңлаган йолдызлар елмая, Гөлләр назлана, галәм аңа симфония булып үзе кушыла. Туктаусыз әйләнештә булган дөньябызның Коръән укучыларын галәм үзе тыңлый, хайран тамаша итеп. Коръәннең Аллаһ тарафыннан индерелгәненә ышанмаганнар. Үзләре бер китап язсыннар да, аны дөньяга укытсыннар һәм галәмнәргә тыңлатсыннар. Яисә китапларын үлем түшәгендәге бер чирле кешегә укытсыннар да, аңа тыңлатсыннар. Яисә аны ахирәттә булучыларга багышласыннар. Каберләрне һәм кабердән аермасы булмаган дөньяларны аның белән нурландырсыннар. Яисә бу китап белән тереләрнең калп һәм рухларына тормыш бирсеннәр. Мәгънәсен белгән һәм белмәгән һәр кешегә, һәр тын алышында аның белән хозур һәм рәхәт бирсеннәр. Яисә аның белән әүлияләр җитештерсеннәр. Аның белән падишаһларга һәм колларга, галимнәргә һәм наданнарга бергә дәрес бирсеннәр. Аның белән халыкларны тәрбия итсеннәр. Аның белән җир йөзенә гаделлек таратсыннар. Аның белән чирлеләргә шифа бирсеннәр Аның белән кешеләргә һәм җеннәргә дөрес юлны күрсәтсеннәр. Аның белән йөз еллар дәвамында кыйтгаларга солтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахирәтне бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат кытсыннар. Һәм бер хәрефен дә үзгәртмичә Аны йөз елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса, 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган форманын тыңлатсыннар. Әгәр колыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз. Әгәр